Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna le zumhnak nganpi kan ngei. Nihin hi January ni nga thonghnih kum kul kum nga a si. Tutan kan chim dingmi cu Hakha palek mioh ne hmu a mit ah an kah. Khuathar pawng um Camp Tlang ralhrang pakhat a hriamnam he CDM a tuah. CC ralkap sin aa ap. January nili cu Kawlram Zalennak ni lulei yineh a si bantukin a cozah cungah zing suimilam pali minit pakul suimilam pali le minit pakul ah a pumhkhawmnak tu an i timh ruangah Rungtlang in Duhtaim hmu le Bioha hmu an rak ṭum lai ti a si caah lampi in CC ralkap Hakha CDF nih an rak bawh hna i mah an phak hlan ahcun Yemyuk ne Hmu ne Ṭhing mawṭaw tu a rak phan i Yemyuk ne Hmu ne Ṭhing mawṭaw cu an kah. Mah an kahnak ahcun Myuk ne Hmu pa cu a mit ah kuan nih a khen. A hnuzultu palek pahnih zong kuan nih a khen chih hna tiah kan theih. An mawṭaw cu mi dawrkhaan pahnih a pah i A rawk taktak. Mahka zawn cun an motor cu a taang beh i an motor cu khuaceu hnu ah JCB in an hong dawh tiah kan theih. An kahmi hna hi an cei taktak tiah pawngkam ummi pawl sinin kan theih. Pathian dawtnak in mipi ralkap le in him. Khuathar pawng i a ummi Khemtlang ralhrang cu a meithal zun khat he mipi ralkap sinah a rak fonh tiah kan theih chap. Mah hi January nili zinglei suimilam pali le minute pakul hrawng i a cangmi a si. Mah motor hi motor fami a si i motor nakmi te minung panga hrawng a tummi motor a si. Mah hi Hakha lamton lansung in an rak zuan lei ah an kah hna tiah kan theih. Bu cho lampi lansung in an Emmanuel computer dawr thlanglei lam deuh hrawng an rak ṭum ahkhin an kah hnami a si tiah kan theih chap. Motor hi a nakmi a hmemi te a si i an motor cu dawrkhaan a pahmi pawngah a ruak in a bok ko tiah kan theih. Mah hnuah ralhrang nih khuaceu hnuah an hong fuh i biatak tein an motor cu an hong congh i mah ti cun an motor cu JCB in zapi hmuhah an hong dawh. Hi palek myone hmupa an mit i an kahmi hi sizung ah an kalpi tiah kan theih. Ralhrang a dang pakhat zong palek pakhat dang zong an kalpi chih. A dang palek hi cu Rungtlang lei ah an kaipi hna tiah kan theih. Mah ralhrang pawl hi mah ralhrang palek pawl hi an ceih ngaingai tiah kan theih chap. Miohne hmu le a kuttang pawl nih duhṭai hmu te nunnak an chanh khawh ti khawh a si. An bawhmi hna cu duhṭai hmu le biaha hmu rungtlang a rak ṭummi kha an si. Nain lungchung yi caah ye-miohne hmu le a kuttang pawl tu kha hmai an rak suan caah anmah kha kah lo awk a ṭhat lo caah kah lo awk dirhmun a ṭhat lo caah baa kha an kahmi a si tiah kan theih. Hakha khuachung ah hin palek ralhrang pawl he nai hrawng an von lor i duh paoh an tlawng leng ti kan theih. Mah hi biatak tein ah, mino zong nih von control khawh a hau. Hakha khuachung ah hin lawng Ralhrang pawl hi duh paoh i lawr lo in tuah an hau. Lawr lo in kan tuah khawh hrimhrim a biapi. Hakha tu cu kan chim cia bang khan hnahnawhnak tuah lo in dai te tuk in kan chiah rih hna lai. Kan chiah rih lai i Kawlram boruakpi, Kawlram sining zoh in mah ti cun kan kalpi te lai. Cucaah Hakha hi tuk duh lo, lak duh lo a si lo. Hakha hi kan tuk te lai, kan lak te ko lai. Ni nikhat cu kan tuk kan lak hrimhrim lai. Lak lo in nganh tak dingmi a si lo. Hakha hi lak caan um te lai, tuk caan um te lai. Asinain A caan kan zoh lai. A caan zoh in kan kalpi lai. Kawlram pumpuluk sining kan zoh lai. Kawlram pumpuluk a chene zoh in Hakha cu kan kalpi te lai. A ruang cu kan chim cangmang in capital a si. Mingh raw cu a sawsawh a si lo. Mingh sawsawh he aa lomi a si lo. A surlu a si. A tlaitu chinpi ne i a lu bik a si. Zeizong te aa funnak a si tiah kan chim bal cang. Cucaah A tampi nih Hakha tuk duh lo, Hakha lak duh lo khin a ruahmi nan um tawn. Mah kha a si lo. Hakha kan tuk, Hakha kan tuk hnahnawhnak kan pek a buai ahcun nanmah mioh ne pengtlang dang cio zong kha an hnorsuan dih hna lai. Cucaah cun duhsah deuh le felfai tein tuaktan hnu ah Hakha cu tuk te dingmi a si ti kha kan rak chim duhmi a si. Cucaah Hakha kan tuk tikah cun Sisi ralkap lawng si loin a dang Chin pengtlang hriamtlai dang hna dang zong nan rak tel cio a hau. Kan khualipi a si. Kan khualipi ah lunglawm tein awngpuai kan khan hna lai. Chinram a luat ni ah Hakha khualipi ah hin awng puai khan ah hmun te lai arwang kan khulipi asi nan khulipi asi cucah cun kan chim cang bangin hakha khulipi hi hakha miphun ta asi lo hakha thantlak ta asi lo chin mi dihlak pengtlang kip dihlak nan ta dih ceu si nan ta zoh nan zoh lai hakha miphun hakha thantlang miphun ta ah nan ruat lai lo chin mi dihlak pengtlang kip dihlak nan ta ceu si ti kha nan thinlung ah um seh ti zong kha von chim chap von cah chap kan duh mi asi I Hakha hi kan rak chim lengmang bangin Hakha hi a hlan ahcun Biohahmu pakhat nih a rak uk rak zohkhenhmi a si. Asinain atu cu Taihmu an rak chiah cang. Taihmu an rak chiah i Hakha nichocho rotlang ah khin Caan hmaan tein ṭaihmu hi a ṭhu cang. Ṭaihmu hnuah biohahmu a si rih. Cucaah cun Chin pine kan timi Chin State hi ṭaihmu nih biatak tein a kilven a zohkhenhmi a si. Cucaah ṭaihmu umnak hi a sawsawh si ve lo. Timtuahnak nganpian ngai hriamnam zong tampi an i chiahnak hmun le biatak tein Hakha hi an vennak a si. Cucaah cun Hakha khi nam hrokhrok si loin nam sawsawh si loin ciamciam tein ralring tein nam a haumi a si ti kha kan rak chim tawnmi a si. A dangdang ahkhin Hakha tuk duh lo, vei duh lo a si lo. Kan chim bangin Hakha Thantlang le Falam khua kha minung an um ti lo caah Hakha hi cu duhsah deuh in kalpi zong a herh. Hmailei ah hmailei khua cuan in kan dothlennak hi kan kalpi lo ahcun i chuih pahnak a fawite, i ralrin ngaingai zong a hau. Cucaah cun kan zapi ṭang rual hau silaw kan ram dothlennak ah hmunkhat te ah Chin hriamtlai vialte i fun khawhnak zong kan tuaktan a hau. Miphun dang State dang ralkap bochan in tluang khawn len ding si lo. Kanmah le kanmah kan i bochan lo ahcun a si kho lo. Miphun, miphun dang a ṭhawngmi kan i bochan hna ahcun anmah sal kan si peng lai. Cucaah cun AA te hna bochan ti bantuk khan biatak tein Chinram ah bu suai le power neih le hmunhma neih ding kha a ngah lomi si. kanmah le kanmah te kan i bochan hna lai i kanmah Chinram cu kanmah miphun te nih kan kut hrimhrim ah a um i kan kut in kan lak a hau. Kan i lawm nan ti lengmang ṭhau.